Улица Тулпар, дом 7, телефон 561 2088.
Исәнмесез, дуслар! Исәнмесез! Экраннарыбыз каршында отыручы тамашачылар. Мин Юмари шоу, өр яңа тапшыру. Алкышлар! Бүген тапшыруыбызның ярым финалы. Безнең егетләр әзер. Сез әзерме? Генераль партнер Стомус теш хастаханәләре челтәре. Бары тик алга китешле һәм сыйфатлы теш дәвалау системасы. Арзан бәяле, югары дәрәҗәдәге дәвалау хезмәте күрсәтүче челтәр. Һәм инде аерым рәхмәтләребезне җиткерәбез. Казанның бердәнбер Татмак пиццериясенә. Татмак пиццериясе

Мунча ташы эстрада театрына зур рәхмәтләребезне белдерәбез шушы алкышлар белән. Шулай ук менә шушы искиткеч күркәм ресторанда Казанский ипподром ресторанына зур рәхмәт. Татар радиосы диджее шоумен Булат Байрамов. Иң популяр Җырчыларның берсе, ул да булса Фирдүс Тимаев. Кәрим Тинчурин театры артисткасы, Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Вәлиева. Жюри рәисе

Үзләре генә түгел, ә инде йолдызлар белән чыгыш ясыячаклар. Безнең татар эстрадасының йолдызлары бездә бүген кунакта. Һәм беренче чыгыш ясаучы егетебез, ул да булса Булат Хангурдин каршы алыгы. Булат, тормышыңда бер нәрсә үзгәрдеме? Өйләндеңме? Бәлки э, кешеләр таныйлардыр урамда? Э, юк, юк, э, бер нәрсә дә үзгәрмәде. Шулай кешеләр таныйлар урамда. Яки акча гына күбрәк салалар эшләпәгә переходта гитарада уйнаганда. Син эшкә кердең дә?
Әйе, әйе, переходта җырлыйм, җырлыйм әйбәт. Яки шундый ук известный калдым, шундый ук известный, бөтен шәһәр буенча минем фотографияләр бар. Дөресен әйткәндә, пачка сигарет, на пачка сигаретках только. Бар минем фотографиялар, осторожно, Булат Ханмурзин дип язылган. Но, но, әби белән бөтен нәрсә әйбәт хәзер, чөнки телепроектта булмаганда әби әйткән инде, Булат, синең кызың татар кызы булырга тиеш, морҗа миңа кирәк түгел, дип әйтте. Теге съемкаларда бер кыз белән таныштык, африканка, Джозеппа исеме, Джозеппа. Авылга киттек, Кукмарага кайтабыз. Әби, менә таныш, Джозеппа, Джозеппа, әби. Мин әйтәм, ә менә әби дөрес әйттең бит, теге морҗа кеше түгел. Ул әби әйтә, ул бит морҗадан чыккан дип миңа әйтә. Мин әйтәм, әби син бит үзең әйттең, главное морҗа булмасын дип. Миңа әби әйтә, улым, бөтен кызлар кем? Татар кеше түгел, бөтенесе морҗа дип әйтте.
Бик зур рәхмәт инде сиңа, мөселман Джузеппе кызын Кукмарага алып кайткан өчен. Һәм инде Булат Хамурзин янына чыгачак. Йолдыз, син әзерме? Әйе. Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбелханова. Исәнмесез. Бик шат сезне күрүем. Алсу, ничек кәйфләрегез? Минем кәйфләрем бик әйбәт. Татар юморын яратасызмы? Яратам.
Сезгә Булат ошыймы?

Исәмсез. Так, стоять.
Ка киттең? Э, общагага мин монда яшим. Юк, э, бу бит хатын-кызлар общежитиесе. Э, әйе, әйе, мин кыз. Э, Алия.
Так. Э, так. Хатын кызга шамаган. Так что э, кертмим. Ярый, ярый, ярый, ярый. Минем дә кызым яши. Гөлшат Юнусова. Журналда карагыз. Аңа килдем. Так, Гөлшат. Ну, аның җимгага хәтле Буш түгел, ул занят. Нәрсә?
Әйе.
Әле, әле бит ни, э, кем? Э, Гөлшат шундый әле бит, түгел. әле бит э, Иван китмәгән.
Ай, морҗа. Ярый. 100 сум бирсәм кертәсезме? Мескен.
Йөз сум миңа помада алырга да җитми ул йөз сум. Әни, керт инде! Нинди мин сиңа әни? Нинди мин сиңа әни булыйм? Әле мин...
Ярый. Әминә дисеңме?
Әле мин Әминә урынына да могу булырга, очень даже. Ярый, аңладым.
Әби, кертегез, пожалуйста. Юк.
Әби? Апа.
Um, так, значит, uh, син кая эшлисең?
Переходта әйттем бит начале. Ну, э, выручкаң ничегрәк анда?
Җомга көнне яхшы. Ну, менә җомга көнне килерсең алайса. Без аны как раз бушатырбыз. Әзер булып торыр. Акчаңны алып килерсең.
Көчле алкышлар. Алсу Әбелханова. Булат Ханмурзин. Ну, ничек сиңа, Әмин апа? Э, бик яхшы.
Асыл бик зур рәхмәт сезгә, тагы сезгә алкышлар. Бик зур рәхмәт булышканыгыз өчен.
Татар эстрадасында юмор бар. Шулай бит. Булат Хаммурзин, рәхмәт. Безнең сәхнәбез бушады һәм шушы сәхнәгә чыга киләсе егетебез Ранил Ишмуратов. Ранил, сәлам. Сәмсез. Тозарып киткәнсең. Аллага шөкер.
Матурлангансың. Ансына да Аллага шөкер диергә кирәк. Рәхмәт, Раниль Ишмурадов. Раниль, син беләсең бүгенге чыгышның кагыйдәләрен шулай бит. Үзең генә түгел, ә инде йолдыз белән. Нинди йолдыз икән тотынып тор. Хәзер беләсең.

Юк әле башламады. Чөнки Фирдүс бетермәгән әле.
Фирдүснеке гел бетми ул. Һәм Рәхмәт, бик зур кул шавалыгы Зәйнәб Фәрхетдинова. Сезгә сезгә аңлатып китәм кагыйдәне. Күз алдына китерегез, сез яшь гаилә, бик иртә өйләнешкәннәр сез дә һәм инде э, уртак тел таба алмыйча сез аерыласыз. Зәйнәп апа, сез килен. Сез кияү. Сез ир, сез хатын. Әзерме? Киттек.
Все, хатын, аерылышабыз булды. Тукта әле. Озак тордык, шайтырдык инде, все. Менә ине дә калдырам сиңа имә, машинаны да калдырам, ипотекасы да, кредиты да кирәкми. Әйе, ну, әйе, бер сүзсез, ашарга бик тәмле пешерәсең ул аш, борщ. Ну, мине дә ашатырга кирәк инде.
Сүзем җук инде минем. Җаным, өч ай кайда булдың соң әле син?
Мальчишникта. Беләсеңме, хатын, үзем дә хәтерләмим. Менә сине апкайтып Ие, ишеккә керткәнемне беләм. Дальше не помню. Ни эшләттең син мине? Так.
Әле син шулаймыни әле? Кара әле. Ишектән ни кадәр кермәскә тырыштым. Син керттең бит мине шуннан төртеп. Менә шушындый хәлгә калдырдың мине. Мин бит, кара, никадәр килограммнарымны югалттым.
Уф, Зөфәр абый түшне үтерә мине.
Ай, алаҗаныкай. Кара әле. Әйдә әле. Матур итеп яшик әле. Китмәле. Мин бит әле шулай ук начар түгел.
Уф, тагын тунга кредит түлисе була икән.
Нәрсәгә?
Юк, мәйтәм, хатын, яңа эшкә урнашырмы, ниме? Тагын тун аласы була инде, аннары сыпучка, беләзек. Уф, кыйбатка чыга ул, слушай. Ну, хатын, мәйтәм, берәр ай, может, торып карарбыз, дальше не обещаю только. Бигрәк чыдамсыз булдың инде. Беренче тапкыр айлы кичләрдә синең белән сөйләшкәндә Син бит бик тә күп нәрсәләр миңа әбишәт иттең. Күкләргә күтәрәм дидең, кулларымда гына күтәреп йөртәм дидең. Ну.
Шулай тиз сүндемени мәхәббәтең? Ну как сказкада яшисең инде, хатын. Ашарга пешерәсең, идәнен җуасың,

Оста уйнады. Мин, беләсеңме, Газинур абый, ул чыгып баскач бөтенләй куркып калдым. Шушы сәхнәдә шундый зур артистлар, артисткаларны күрермен, алар белән бергә чыгыш ясарбыз дип уйламаган да идем. Һәм дөресен генә шаганда, миңа бик ошады. Бигрәк тә аның

Аллага шөкер, хәлләр әйбәт. Менә тормышта бик күп нәрсә чынлап та үзгәрде. Иң инде иң сөенечлесе менә популярность килде миңа, чынлап. Менә кешеләр таный башлады, өйдә хәтта әти-әни дә таный башлады. Инде әти-әниләр таный башлагач, инде мине хәзер ничектер әзрәк аның плюслары да бар инде. Холодильникка йозак элми башладылар. Шулай менә тагын кварплата түләми башладым, чынлап. Ник түләмисең?
Моңа кадәр чөнки мине ниндидер үзбәк бүлмә снимать итеп тора дип уйлаганнар иде. Шулай менә. Инде минуслары да бар. Хәзер әти таный башлагач, аңардан тәмәке дә сорап булмый, салмый да, кызлар белән дә йөреп булмый. Менә бик күп кеше миңа сораулар бирә башладылар теге Сиңа популярность киләме дип ул менә. Популярность бармы ул, юкмы инде, нәрсә дип әйтим. Ул популярность булмаса да, бер ничек тә комача аламый ул. Менә Газинурга комача аламый бит. Шулай, дуслар, менә Нәрсә дип әйтәсем килә, популярность булса да иң мөһиме кеше белеп калу. Менә шулай. Молодец. Рамис Давыдов. Рамис, хәзер синең яныңа группа поддержка дип әйтәсем килә, бер генә кеше ул, ләкин ул шундый киң, Зур һәм бик тә, бик тә ярдәмчел. Татарстанның атказан артисты Вадим Захаров. Вадим, сәлам, исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер.
Тәбрик итәбез Татарстанның атказан артистын алуыгыз белән. Рәхмәт. Сез лаеклы.
Алуың белән түгел, бирделәр ди, бирүләре белән ди. Син үзең алмадыңмы яна? Рәхмәт. Вадим Захаров. Егетләр, сезгә бирем. Вадим, күз алдына китерегез. Авыл җире, авыл йорты. Йорт артында сарай, сарайда маллар. Сез шул сарайның хуҗасы, малларның хуҗасы. Син яшь үгез. Әле тугансың гына, ике атналык, өч атналык. Син үгезгә исем кушасың. Сайлана, сайлана, озак-озак иттереп. Туры китерде иттереп. Әзерме? Бер ике өч. Сарай.
Яңа туган сыер да бозаулаган икән. Хуҗа, әйдә, менә алдан сөйләшик. Әйдә, менә мин сезгә үзем исемнәрне әйтеп бара. Менә бәлки Син үгез булып бозау тудыңмы соң, тана бозавы булсың. Башта карга кирәк бит инде, тана бозаумы, үгезме? Хәзер күрсәтәм, менә. Үгез Үгез бозау булса, сиңа Мишка дип кушасы булыр инде. Юк, әйтимме, менә миңа бик тә Салават исеме, Салават абый, Салават Фатхадинов дип кушсагыз, менә матур булыр идеме? Салават Әйтеп китәм ни өчен, чөнки Салават абыйның да бөтен Татарстан буйлап бозаулары йөри.
Керәшен нәрдә алай дип кушмаслар бездә, наверное. Э, менә тагын э, э, Элвин Грей дип тә кушсак була. Чөнки минем дә һәрбер концерттан соң телочкалар бар. Шулай.
Сиңа, наверное, Мишка дип исем кушарбыз. Э, Мишка Михаил Вадимович булырсың. Э, сине башаклар биреп, мәйбәтләп үстерербез, оннар сибеп, тозлар ялатып. Аннан соң Берәр яшьтән соң үгезне Юк, нишәткәннәрен туктагыз, беләсең әйдәгез инде. менә, әйдә- әйдәгез, Мин- Мөнир мин- Рахмаев Мин үгез дип белән исем сөйләшәм кушабыз. бит инде.
Менә мин дә аңлап бетермәдем. Күпме эчәргә була үгез белән сөйләшерлек итеп менә. Һаман сөйләшә дә сөйләшә мин әйтәм, әллә мин салганмы, әллә сез салганмы? Мөнир Рахмаев дип исем кушабыз. Күзләрегездән аңладым, эшләпә ярар сывылды. Эй, Мөниркәем, берәр яшькә хәтле асрап булса сине.
Мөнирнең дә аяклары сәхнәдә йөргәндә нәкъ менә шушылай итеп йөри сикереп. Асаф дип тә кушсак булабыз. Ничектер мине эшләпәләргә тарта бүген, ярар. Үстер, үстерүен дә үстеребез инде сине. Шул суйганда гына жалко булыр, конечно.
Э. Әйе, ансы дөрес. Миннән белмим нәрсә килеп чыгар инде. Супа война бор. Менә Сыер- сездә ичмасам ит тә ит ул, ә?
Сыерны кайсы күршенең үгезе белән җөгерттекме соң? Кнәшсә береке белән җөгерттек. ди. Бер тамгасы да бар икән башында. Кечкенә генә өч почмак. Нә- ак нә- төстә. Нәрсә белән ашаттылар сезне? Минем дә шулай итеп ашыйсы килә. Шул Мөнирнең эшләпәсе шикелле бер Кенә генә почмагың да бар икән.
Татарстан Алказан артисты Вадим Захаров. Вадим, нинди исем кушыйксың инде?
Мин керәшен түгел чипчи татар егете Мишка дип кушмага зинхар өчен. Миләүшә.
Миләүшә.
Рәхмәт, Вадим Захаров иде бездә кунакта. Рамис, син авыл егетеме? Авыл егете. Сиңа үгез булу ошадымы? Хайван булу дип әйтәм. Үгез булу ошады, хайван булу юк. Менә шулай дип әйтәм. Хайван булганы юк, шулай бит. Шулай. Вадим Захаров, ничек ничек сиңа хуҗа буларак? Аллага шөкер әйбәт. Вот менә шушындый хуҗа. Курыктыңмы?
Куркыта.
Бер суксасы каты сугыл. Шулай шул, мин дә уйлап тордым, сугып җакнаса ярый инде дип. Бик зур рәхмәт сиңа уңышлар. Рамис Давыдов. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сез инде өч егетне күрдегез. Үзегезнең фикерләрне туплаган вакытта без инде рекламага бүленеп алдык. Реклама.

Әзрәк ял итеп алдык. Дәвам итәбез. Сәхнәбез түренә Фидариус Тимербаев чакырыла. Сәлам, Фидариус Тимербаев. Фидариус сөйләп кит әле, нинди яңалыклар бар? Ниләр үзгәрде? Яңалыклар Газинур абый бик күп дип әйтәсем килә. Иң беренче шушы шоуда катнаша башлагач, һәрбер кеше кебек мин тоже Зөфия Вәлиева белән фоткага төштем дә, интернет челтәремә контакт битен әлеп куйдым. Һәм авылдагы апалар миңа әйтә, "О, Физәлис молодец, үзеңә тиң пар тапкансың, бәхетле булыгыз" ди. Бу минем өчен тоже көтелмәгән хәл булды. Икенче юлысы тоже бер радиода ишеттем дә, шулай машинада барганда татар радиосына кастинг бара икән, мин җибәрдем анкетаны шунда тутырып. Ахыры ул Россия почтасы белән киткән, что-то бер хәбәрдә юк. Э, тагын үзем теге үземне бизнесмен шикеллерәк хис итеп алдым. Икенче историядә э, булды. Мин Гамилә белән селфига төштем дә, элеп куйдым контакт итенә тоже. Мунча мичләре куябыз, мунча ташларын урнаштырабыз дип. Һәм миңа нишләптер гел Кукмара районыннан гына хәбәрләр килә башлады. Әйтерсең лә бу шоуны или Кукмаралар гына карый, или Кукмаралар бөтенләй карамый. Шулай берсендә алдым да заявканы, машинама тутырдым мунча ташлары. Тем Кукмарага барып кирдем. Нишләптер ул бердә мунчага ашамаган, ә кафе килеп кердем һәм минем шунда беренче тапкыр тамада булып эшләп алырга туры килде. Менә шундыйрак хәлләр булды. Фидарис Тимербаев, кул чабып алыйк әле аңа. Фидарис, ничек менә шушы э, банкет ничек узды соң Кукмарада? Яхшымы? Яхшы, сезнең караганыгыз бармы? Пусть говорят тапшырын, Малахов. Э, э, дип тора. Мин дә шулай ярга барып чыктым. Менә хәзер инде тикшереп караячакбыз синең импровизация. Импровизацияң һәм синең янга чыгачак

Сиңа бер-ике сорау бар. Әйе. Сорау гына түгел, минем сине бөтенләй эштән җибәрәсем килә, килем кирәкми миңа мондый комбайнер. Ничек, ни өчен икән әйтеп китәм әлбәттә. Мин гаепле түгел бит инде иске комбайн биргәнгә миңа. Иске комбайн өчен аерым тукталырмын. Әлбәттә, беренчесе моның ни өчен син кеше хатыннары белән йоклап йөрисең? Бу әлбәттә Наташ, Наташа белән йоклаган өчен дә бу көнләшү. Мин инде Яңа комбайн булса, кеше кайтыннар белән йоклар. Бу иске комбайннар өчен кеше хатыннар белән йокламыйлар. Яңа...
Тукта. Мин сине главный инженер белән узган елны җибәрдем Ростовка яңа комбайн куып кайтырга. Юк, нишләптер син инженер белән кайттың? Юк, инженерның инде ул сезнең акчагыз күчеп бетмәгәнгә мин гаепле түгел бит инде. Главный инженер белән яңа комбайнга кайтайык без. Мин бит акчаны сезгә биреп җибәрмәдем, ә күчердем заводка, нишләп Ярсыгына компания күчкән диделәр кайттыгыз? бит. Ярсыгына фәлән фәләнович, ярсыгына күчкән диделәр бит. Ну ярсы, хотя бы ярты компания шо кисәсе и болгарка белән, и авылга алып кайтасы, нигә алып кайтмадыгыз? Ну мин бит инде комбайнчы гына. Сезнең анда нәрсәләр әйләндерәсез, нәрсәләр болгатасыз, ничек итеп яртысын калдыргамы, яртысын алып килергәме дигән Мәсәлән, без белмибез инде. Безгә Яра- икмәк яра. булсын да, мул уңыш булсын, сугарга. Ярар, булсын. Рөстем.
Ә туктыйк. Синең бит, синең бит теге һаман саен увольняй итергә синең косяк арың күп. Н- Ни? Менә мин әгәр дә бүгеннән үк увольня итәсе икән, башка өч колхозда көтеп торалар, китәм мин, мин криза. Ярар, бар да эшлә.
а. Сиңа әйт, узган елны искә төшерикме? Узган елны шулай бодай басуында син эшләп йөрисең. Дон комбайнында. Нишләптер син бодай басуында эшләп йөргән җирдән көтүгә кереп киткәнеңдә сарыкларны эләктереп, егетләр пәрәмә чашырга килегез, егетләр пәрәмә чашырга килегез дип кычкырып йөргәнең. Ансы бит инде сез үзегез әйттегез бит инде төштә генә күргәнме дип, аннан соң сез белән дуслаштык бит инде. Әгәр дә Узган ел шундый Бетте. Шундый чиракта калган булсам, быел комбайнда мине эшләргә чакырмагыз бит, чакырмыйдырыгыз, фәлән фәләнович. Ну, мин, мин пушка эшләгән кешеләрне яратам, әлбәттә, кили, эшлә һәрвакыт. Менә узган ел тоже уборка бетте, бухгалтер белән килеп утырдык, чутлыйбыз, чутлыйбыз. Нишләптер синнән бер дә уңыш чыкмый, гел минуска эшлисең син.
Гел минуска дисез инде алайса. Әйе, гел минуска.
Нишләптер гел. Менә карап торам мин, авыл башында басам да бинокльдән карап торам. Син ярты бункерны бушатасың, яртысын икенче машинага бушатасың да башка колхозга җибәрәсең. Нишләп син мин җибәргәнеңә каршы түгел. Син хотя бы акчасын уртага бүлеш. Моннан соң төзәлербез, фәлән, фәлән, өчен мин үземне гаепле аңладым. Сине барыбер увольня итмичә булмый. Беренчедән, синең комбайныңны искергән, металлга җибәрергә кирәк. Миңа яңа машина кирәк. Әйе. Син әзрәк утырып тор өеңдә. Может, яңа комбайн кайткач, сине эшкә алырбыз.

Рустам Закиров! Гитарист! Ничек сиңа председатель булуы? Ничек сиңа менә күз алдына китер? Ничек э, Рустам Закировны эштән кууың? Бу миңа бик көтелмәгән шикелле булды. Чөнки мин авыл хуҗалыгы техникумын бетердем һәм миңа председатель булу ул ниндидер дәрәҗә баскычтан үткән кебек. Шуңа күрә ул минем өчен

Нәрсәләр бар, нәрсәләр дөньяңда, тормышыңда үзгәрде синең? Менә бу проект мине бик яхшы үзгәртте, имә, менә мине урамда таный башладылар. Менә миңа элек Эйсин дип әйтәләр иде. Һәм бу проекттан соң миңа Эйсин клоун дип әйтә башладылар. Әкренләп кенә өскә барабыз, имә. Икенчедән, бу проект мине түземлеккә өйрәтте. Чөнки Чаллыдан Казанга кадәр 3 сәгать барасы һәм дә инде машина эссе суны бик күп эчәсең. Әйе. Һәм дә инде беләсез, менә таный башладылар дип әйтеп киттем. Менә бер тапкыр машинада барам һәм мине гаишник туктатты. Шул ук вакытта мин Салават Фәтхетдиновның клибын искә төшердем, ничек ул үзенең дискын бирәдә аны җибәрәләр. Ә менә мин инде яшь, мин современ татар дигәндәй, мин ул гаишникка флешка бирдем, именно. Гаишник миңа карый да, сорый, бу нәрсә ди? Мин әйтәм, мин юморист. Ул миңа карый да һәм ул миңа әйтте, мин күрәм. Һәм ул миңа 500 сум штраф язды һәм флешканы үзендә калдырды. Менә шундый үзгәрешләр, дуслар. Азат Газизов, Азат, рәхмәт! Өскә үрләсең! Без инде ул гаишникны монда көтеп калабыз. Һәм сәхнә янына хәзер син янга чыгачак Йолдыз. Беләсең кем? Беләсең, беләсең, беләсең? Бик чибәр, мөләем, ягымлы, тавышлы. Популяр! Диля Нигматуллина! Диля Нигматуллина! Көчле алкышлар! Диля, исәнмесез! Ничек кәйефләрегез, хәлләрегез, ничек концертларыгыз, нәрсәдә кайдасыз? Кем белән? Мин бар нәрсәдә яхшы. Э, Концертлар бара. Э, Кәеф шәп. Тапшыру ошыймы? А, супер. Все, рәхмәт, сиңа да телибез уңышлар. Хәзер сезгә аңлатып китәм бирем. Азат, син клипмейкер, автор башкаручы, тегесе монсы. Дилә, сез үзегез, үзегезнең ролигезда, бәлки яшь җырчыдыр, ничек телисез, үзегез булмасагыз да. Нидер аннан сорыйсыз, ниндидер клип төшерергә, ә сез үзегезнеке сакалап торасыз, сезнең үзегезнең күрү. Әзерме? Бер, ике, өч, киттек.
Ә, Димәк, Дилә исәнмесез, исәнләнүсез. Мин монда иң теге клипмейкер, Казанның иң теге клипмейкеры мин дә инде булам. Димәк, мин сезнең хатыгызны кабул иттем, ем электрон. Һәм беләсезме, сезнең җырыгызның исеме бик тә теге, ул да инде Ширки мәхәббәт менә. Бик оригиналь, бик оригиналь исем, ем мин клипны шунда ук Күзгә килде, имек, күзгә килде һәм менә карагыз клипта нәрсә булачак. Димәк, ике от хәтле ширки. Ике от хәтле ширки. Алар очалар, очалар, бер-берсе янына киләләр, алар кочаклаша башлыйлар, алар үбешә башлыйлар һәм да кон, романтика була. Тукта, тукта, тукта.
Минем бит җырның исеме Черки мәхәббәт түгел, чын мәхәббәт. Чын мәхәббәт, чын мәхәббәт телефонда Т9 бозгандыр инде, әйме? Ярар, проблем түгел, чөнки мин иң текә клип мейкер, әйме? Карагыз, димәк, ике от хәтле черкине алмаштырабыз ике от хәтле кешегә. Димәк, ир, димәк, хатын. Менә ир белән хатын бер-берсенә яна киләләр, име, теге кочаклаша башлыйлар, теге үбешә башлыйлар, һәм монда кон романтика.
Тукта, нинди кон? Миңа кирәкми. Мин а, син күз алдыңа китер. Мин бит романтик җырчы. Миңа кирәк романтик клип. Әхә, әхә, минем минем секретный юл бар, минем секретный ход бар име, ул бөтен татар клипларында да бар име. Димәк, табигать, димәк, матурлык монда ике ак каен тора име? Һәм менә ул ике ак каен тора, алар бер-берсе яна якын килә-килә башлыйлар һәм каеннар теге кочаклаша, теге үбешә башлыйлар. И шунда кан.
Юк.
Анда кан түгел, анда теге коен суы теге чәчри, коен суы чәчри, анда романтика була.
Миңа кирәк э, эмоцияләр кирәк миңа, эмоцияләр кирәк. Син миңа әйтеп күрсәт әле менә, син ничек клипны күрәсең? Эмоциональ клип, клип кирәк миңа. Әһә, эмоция, эмоция, эмоция конда иде минем. Димәк, конны алып куябыз, конны алып куябыз, димәк. Менә ике коен тора. Ике коен янында бер яшь кенә егет һәм бер яшь кенә егет тора һәм алар Нинди коен инде, нинди коен? Без бит инде Без бит инде замана замана белән атларга тиеш, әйеме? Коеннарны әйдә читтә калдырып торыйк. Икенчерәк миңа сюжет әйтеп кара әле. Ярар бер современ современ ваңа килеш имем димәк менә яшь кенә ир яшь кенә хатын кыз име һәм аларның кулларында спиннер теге спиннер әйләндереп торалар име һәм ул спиннер каеннан ясалган һәм анда теге каен суы теге име әйләндерәсең каен суы чыга мин клипмейкер мин иң теге клипмейкер әйе ярар миңа спиннер дигән ошады ярый килештек шулайрак булсын сюжет Әйе, мин креатив, мин креатив, әйдәгез, Ильнур һәм Парука. Ярар, ярар, 15 мең, 15 мең һәм клип сезнеке.
Сез яштек. Диля Нигматуллина, китми торыгыз, Диля, кул чабып алыгыз. Диля Нигматуллина, Диля. Ничек сезгә клипмейкер, яңа, ул бүтәнчә күрә, ничек сезгә азат?
Азат бик креатив, чынлап та. Мин инде бүген үземнең рольне уйнадым, чынлап та. Йолдыз буларак, кемдер анда комбайнер, кемдер вахтер. Шуңа күрә миңа рәхәтрәк булды дип әйтергә кирәк, әмма ләкин инде Азат молодец.
Дилә Нигматуллина, бик зур рәхмәт. Азат. Синең клиплар язганың бар яме? Миллион, миллион клип яздым бит, иң текә клип мейкер. Ике ширки килә, кочаклашалар. Азат Газизов, рәхмәт. Азат, синнән чыга. Уңышлар сиңа, бик зур рәхмәт. Озак сузмыйча сезнең алкышларыгыз астында чакырам. Ильяс Хасанов. Сәлам, сәлам Ильяс, хәлләрең ничек синең? Яхшы, шәп хәлләр.
Буеңда үсеп киткән.
Ну, әзмәз инде, бер сантиметр. Айе, нинди яңалыклар бар тормышыңда? Ну, э, мин...
Э, Өйләнгәнсең дә?
Әйе, ансы бар инде. Молодец. Мин э, юморист проекты үткәч, минем гомерем үзгәрде. Мине хатын ташлады. Борчылмагыз, 10 көнгә генә ул бөгелмәгә үзенең әнисенә кайтты. Катнаштан сез шатларга мин тиеш дип, ну, ул минем белән баланы калдырды. Э, аның плюслары бар. Э, чөнки мин балаңа э, яңа сүзләр әйттем. Ул хәзер әйтә, әти, пилмән пеште. Носкиның парларын таптым. Магазинда тәмәке сатмыйлар.
Ильяс Хасанов, бик зур рәхмәт Ильяс. Ильяс, синең янга хәзер Йолдыз чыга. Йолдыз чыга. Бик популяр җырчы, алып баручы, шоумен, Зөлфә Зиннура! Yes, каршы ал, Зөлфәтне. Зөлфәт, сәлам. Сәлам, кил монда, Зөлфәт. Бу яктан, әйдә аралашып алыйк. Ничек кәефләрең, ничек хәлләрең? Әйбәт, Аллага шөкер.
Ничек сиңа тапшыру?
Шәп.
Әзерләндеңме?
Юк. Уңышлар Зөлфәт Зиннуровка. Ильяс. Әйе. Син өйләнгән кеше, сиңа җиңелрәк булыр.

Синең минем хәлләремдә ни эшең бар? Аңладым, аңладым.
Серьезный разговор була бу.
Кем син? Мин Ильяс. Сезнең э, кызыгыз артыннан килдем.
Кайсысы?
Кайсысы артыннан?
Ну, матуррагын инде. Ямсызы кирәкми миңа. Менә минем кызымның
берәр Әйберсе онытылып калганмы әллә университетта? Шуны алып килдеңме? Бир дә, әйдә, давай, пока, рәхмәт. Юк, юк, э, сез тыңлагыз. Мин теге серьезный кеше, между прочим, профессиональный. Мин өч хатын бар иде инде, между прочим, опытный мин. Ә, ә, бу бу- бу башкача бөтенләй. әлбәттә. Курыкмагыз, балалар юк, алар әбиләрдә калды.
Ә син әбиең белән таныштыңмы соң әле? Э, Юк. Ник?
Чакырмады?
Нәрсә алып килдең әбиеңә?
Хорошие воспоминания.
Әби турында.
Шулай инде. Беләсезме, мин теге бер крутой проектта катнашам. Мин юморист дим. Кем әйтте аны сиңа крутой дип?
Ну, алып борычы гел шулай әйтә.
Ә ул шулай ди, әйе. Үзе турында да шулай дип йөри ул.
Шундый кеше инде ул, күп сөйли.
Син туганы түгелдер бит? Ю. Ошагансың.
Мин дә шулай татарча сөйләшәм мин әле. Сарманнан түгелме?
Мин юк, Чаллыдан. Шәһәр. КАМАЗ. Жжж. Ә, ишеткән бар. Да. Һәм инде азакта иң иң крутой инде иң тәкәсе беләсезме? Мин эчмим. Эчмим бер ел инде. Бүген юбилей, әйдә эчәбез әзер.
Сөт.
Чәй белән.
Молодец.
Матур итеп төгәлләде. Зөлфә Зиннуров. Авыр рольне җиңел итеп башкардың. Син шулай булырсың кебек.
Беләсеңме, Газнур, мин э, бу көннән үзем дә әлдә куркып торам, чөнки ике кызым үсеп килә. Теге син шулай дип әйткәч, шундук теге үземнең кызлар күз алдына килде. Һәм Ильяска карап торам. Һәм кызлар күз алдына килә. Һәм Ильяска карыйм тагын. Юк, молодец егет. Рәхмәт.
Зөлфә Зиннуров. Зөлфә, рәхмәт сиңа бик зур. Ильяс Хасанов. Ильяс, ничек сиңа э, э, роль? Ис- Искә төшереп кит әле үзең э, кыз сораган вакытыңны. Ну, Ошаган, конечно, тоже куркыта иде әз генә. Нәкъ шулай. Ну, нәкъ шулай прям.
Шансон җырлый идеме?
Әйе, һәр көнне.
Теге урыс шансоны. Аерма юк. Ильяс Хасанов. Рәхмәт сиңа, Ильяс. Озатабыз сине. Хөрмәтле дуслар, шуның белән безнең ярым финалыбыз ахырына якынлашты. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сезгә э, үз фикерләрегезне берләштерү өчен сезгә әзрәк вакыт биреп алдык. Шулай бит?

В Центре красоты и здоровья Сафармед все лето акция «Худеем вместе». Улица Тулпар, дом 7, телефон 561 2088. Менә инде бер фикергә килдегез ахры. Сезгә сүзне бирәбез. Э, кемнән башлыйк? Булат Байрам, фәйдә синнән. Зур рәхмәт.
Э, беренче чиратта зур рәхмәт әйтәм, кабатлап. Килгән йылдызларыбызга тагын бер кат кул чабыгыз. Сез молодцы. Барыгыз да супер. Алсу Мөлханова, Зәйнә Фәрхетдин, Вадим Захаров, Рөстәм Закиров, Дилә Нигматуллин һәм Зөлфәт Зиннуров. Мин юморист э, проектына ничектер яңа бер сулыш эреп җибәрдегез. Тагын бер әйтәбез. Җиләс булып китте, рәхәт булып китте һәм инде юмор истәлде. Э, Шулай да Җегетләре турында инде әйтеп узыйк. Булат Ханбурзин яхшыра һәрбер тапшыру саен дип әйтергә кирәк. Молодец. Ранил Ишмуратов та шулай ук үзенә ышаныч арткан. Инде Рамис Давыдов э, ул стабиль, ул э, башка тапшыруларда да гел яхшы күрсәткечләргә э, күрсәткечләрне күрсәтеп килде. Менә шундый тавтология килеп чыкты инде, гафу итәрсез. Инде Фидарис Тимербаевка Тагы да нигрәк кирәк, э, кыюрак буларак кирәк. Кыюлык команда җитми, мин аңа һәрвакыт әйтә киләм. Э, Азат Газизов э, һәрвакыт үзенең амплуасында, инде беләсез, аның бер кулы һәрвакыт билдә булыр. Ул үзгәрмәде, мин бәлки аның э, икенче кулын биленә куер дип уйлаган идем, бүген юк куймады. Ничектер үзенең бер манерасы бар, үзенең үзен тапкан, шулай ук бу аңа плюс кына. Һәм э, Ильш- э, Ильяс Хасанов.

Менә исем китеп, карап утырам, шаккатып. Зәйнә апа әйтмешли, әле гастрольдән кайтып кына. Беренчедән күңелле. Э, Беренчедән менә без очраштык артистлар белән, э, коллегалар белән очрашып алдык. Аннан егетләр барсы да мин беренче тапкыр карагач, э, берсеннән берсе әйбәт катнаштылар. Э, монда бит бүген генә бәя биреп булмый. Кемнеңдер э, моңа кадәр чыгышы әйбәт булган, ул әле э, артистлар белән, йолдызлар белән чыккач каушап та кала, асында санар, санарга кирәк. Үземнең э, фикерләремне генә әйтеп алам. Менә Булат урысрак акцент белән булса да, аның фантазиясе көчлерәк. Э, аннан Рамиль, аны кияфәте кызык, анарга берәнди матур роль биреп, рәхәтләнеп образ биреп уйнатырга була. Рәмис шулай ук каушап калмады. Э, ну, миңа ошады инде, дөресен әйткәндә. Аннан Фидәрис, безнең Тимербаев Витәләйме? Председатель, әйе. Ни, каушап калмады шулай ук Рөстәм абый приколларын әйтеп тора. Фидәрис теге елан кебек кушылып тора. Азат Дөресен әйткәндә, менә хәзерге яшьләр приколында миңа Азат шагы. Ул бөтен менә фантазиясе көчле булды минем өчен. Ильяс әзрәк Зөлфәтне күргәч, чыннан да әзрәк каушабрак та калды, но чиста сөйләшә, матур фантазиясе бар.

Көч җыя, һаман саен да үзгәрә, әйбәтләнә. Бүген егетләр инде үзләрен шулкадәр җаваплы тоттылар. Алар бүген ниндидер тагын бер баскычка менделәр. Аларның чыгышлары шундый югары дәрәҗәдә иде бүген. Мин шул хәтле куанып, сөенеп утырдым егетләр өчен. Менә рәттән әйтеп китим әле. Булат Ханмурзин ул Булатыбыз безнең бик күп чыгышның бик күп өлешен русча сөйли иде. Без инде хаман әйтеп килдек, э, телеңне шомартырга кирәк, эшләргә кирәк дип. Бүген ул безне шаккатырды. Мин Булатны танымадым, хәтта инде үзгәрешләр йөзгә күренә иде. Сакалын да кырып аткан, татарча сөйләшергә өйрәнгән. Менә шушы бик сөенечле хәл инде Булатка. Ранил Ишмуратов ул беренче чыгышларында тудырган образын саклап калды һәм инде Ранилгә, күрәсең, алга таба да ниндидер менә шушы образына хас килә торган, туры килә торган шуткалар эзләп, юморлар эзләп, шундый образда эшләргә кирәк, я берәр кинода төшәргә кирәк, я берәр үстерергә кирәк шушы образын, ул аңа бик килешә. Рамис Давыдов сәхнәдә гадәттәгечә үзен бик нык тота, үз-үзенә ышанып чыгыш ясый. Рамис ул э, бөтен егетләрдән иң көчлесе дип әйтсәм дә буладыр инде. Алдан әйтмим, серләрне ачмыйм. Фидарис Тимирбаев инде ул мине кыстырган булса да, ул инде мин аңладым аның нәрсә әйтергә теләгәнен. Әбиләр мине танымаган күрәсең, шуңа күрә бу Фидарисның пары дип әйткәннәр. Рәхмәт, Фидарис. Э, миңа аз генә реклама да булыр шунда, шул ук вакытта пиар. Азат Газизов. Э, Азат Газизов, менә кызык, Азат, э, чыннан да ул заманча чыгыш ясый, менә стендаперлар арасында, минемчә, аның кебек чыгыш ясаучылар кирәк безгә. Баштарак мин театрда эшләүче кеше буларак мин инде карап утырам бит күзен яшерә кара әле күзен яшерә аска карап сөйли өскә карап сөйли миңа карамый күзен бер дә күрмим мин башта эчем пошып утырды аннары ахырга таба мин әйтәм аңлыйм бит нәрсә әйткәнен җиткерә мәгънәсен җиткерә юморы бар мин әйтәм бу моның стиле күрәсең шундый менә мин дә аңламый торган әйберләр бар икән сәхнәдә шуңа күрә азат алга таба син э, сиңа да үсәргә телим уңышлар телим ильяс хасанов Ильяс миңа ошады, үзе генә чыгыш ясаганда, беренче таныштыруда Ильяс бик көчле күрсәтте үзен. Һәм инде менә диалогта э, кем белән булды әле ул Ильяс безнең соңгысы? Э, Зөлфәт белән, әйе, Зөлфәт Зинуров белән. Менә минем шәз генә фантазия җитеп бетмәдеме, соң куркыбрак калдымы, менә шундыйрак әйбер тоелды миңа. Бөтен егетләргә дә, әлбәттә, мин уңышлар телим. Мин алар өчен бик шат. Алар безнең татар юморын үстерәләр, тырышалар. Без дә аларга булышачакбыз һәм инде алга таба тырышсыннар да, үссеннәр дә. Рәхмәт. Зөфия Вәлиева, бик зур рәхмәт! Генераль партнерыбызга, Стомус тышка сәхнәләр челтәре вәкиле Энҗе Нармаевага да сүзне биреп китик. Энҗе.

Һәрвакытта ача
рәис кешегә иң авыры туры килә. Без егетләр, кызлар белән сөйләштек. Кем кала проектта, кем китеп тора. Ни өчен китеп тора дип әйтәм, дуслар, чөнки бу проектта катнашкан егетләрнең берсен дә югалтмыйбыз. Без менә сөйләштек Рөстәм белән дә, алар барсы да безнең проектта калалар. Яңадан өйрәнү, үсү һәм инде сәнгать юлында, юмор юлында татар юморын үстерүдә калачаклар дип әйтәм. Инде бүгенге нәтиҗәләргә килсәк, бөтен жюриләрнең фикерен искә алып, менә безнең проектта калалар. Э, тагы шул ук э, безнең жюриләрнең теләге белән татарчасын Тагы да камилләштерсен дип, әйе, импровизациясе көчле, шуңа күрә проектта кала Булат Халмурзин. Шулай ук проектта кала безнең үзенең менә бу куйган биремнәрен яхшы гына үтәгән һәм көчле импровизацияле, матур тавышлы җегетебез Рамис Давыдов. Әйе, үзенең сәхнә образын тапкан менә э, бер җегетебез бик оста гына чыгыш ясады. Дилә Нигматуллина белән шуңа күрә проект ташлай кала. Азат Газизов. Инде егетләребез калган проекттан китүче җегетләр турында әйтеп киттеләр. Алар турында үзләренең фикерләрен әйттеләр. Мин аларның исемнәрен әйтәм. Проектны Ярымфиналдан китәләр. Ранил Ишмуратов, Фидарис Тимербаев һәм инде оста телебезнең үзенең сүзләрен үз заманында үзе уйлап чыгара торган җегетебез. Шулай да әзрәк телдә дә әзрәк проблемалар бар. Шулай да сөйләштек тә Ильяс Хасанов шулай ук проектны э, ташлап китә. Вакытлыча, үзе, мин әйткәнчә инде. Рәхмәт әйтәс килә үзебезнең коллегаларга. Аларга да э, жюри рәисе буларак әйтәс килә. Э, иң беренче чыккан Алсу Абелханова бик молодец, импровизатор, отлично. Зәйнәп ханым Фархетдинова шул хәтле мин уйлаган идем, кисәк кенә теге акырып бакыра торган хатын уйнарды. Юк, Тыныш кына, әкрен генә үзен яраттыра торган хатын итеп уйнады. Молодец. Вадим, безнең инде э, авыл кешесе буларак тракторда чәчү чәчкәч, иртә белән сыерларны ашата торган җегет булгач, ул конкретно бәрдереп прямо шунда ничек булганын күрсәтте. Вадим молодец. Сиңа заслуженный фермер да биребез Алла бирсә киләчәктә. Э, Рөстәм туган турында инде әйттеләр. Молодец, ул былай да шурашкач кеше көлдереп, мәзәкләр сөйләп безне рәхәтләндерә. Рәхмәт сиңа Рөстәм шулай ук. Дилә, Диләбез безнең Нигъмәтуллина тоже бик матур итеп уйнады. Чынлап чын күңеле белән Клипмейкерга килгән сүзләрен әйтә, ышанып әйтә. Шуңа күрә күп клиплар төшергән кеше буларак, молодец, ышанып, менә бу ике артист берсенә ышанып чыгыш ясадылар. Но э, Зөлфәтнең буе зур. Бәләкәй генә Ильяс Хасановны басып китте ул. Чынлап та ике кыз үстергәч, чынлап та кыз, кызлары искә төште микән? Отличный бабай, отличный теге, ни, әбисен дә онытмый бит, хатынын да онытмый, шуңа күрә уңышлар сезгә, коллегалар, шушы проектны үстерик, юморыбызның татар юморын, мәгънәле юморын үстерик, телебезне сакларга тырышыйк.

Теш дәвалау системасы. Арзан бәяле, югары дәрәҗәдәге дәвалау хезмәте күрсәтүче челтәр. Стомос. Казанның бердән бер татма пиццериясе, татма пиццериясе. Телеңне йотырлык. Хәзер инде өйгә кадәр китереп бирәләр. Шулай ук киләсе партнерыбыз Сафармед. Көчле алкышлар. Халык сынамышларына ышансаң, ике куянны бер юлы тотып булмый диләр. Ләкин

Барысына бик зур рәхмәт шуның белән. Мин юморист тапшыру ахырына якынлашты. Финалда күрешербез. Исән сау булыгыз. Сезнең белән идем мин, Гази Нурфайзуллин.
Ихтибар, ихтибар! Киләсе тапшыруда карамый калмагыз. Мин дә үзем дә шатландым, әни янына килдем һәм мин аңа әйттем. Менә әни, ә менә нигә шатланасыз, менә нәрсә булды, нигә бәлеш, нигә чәй дигәнем. Ул да миңа шат кына тавыш белән, улым, син безнең белән соңгы көн яшисең, әйбәтләп аша гына да, киемнәреңне җый да өйдән тайт. Либо икенче вариант, мужики, все, өйләнәм. Качан мальчишник? Что вы понимали, кызлар, алар мальчишника больше ждут, чем вы свадьбы вот. Э, менә безнең татарларның рэперларның исемнәрен ишеткәнегез бармы? Шәкүр. Линар Яшин. Линар Яшин. Дуслар, сез менә урыслар арасында ишеткәнегез бармы шундый реперны? Денис Молния. Денис Молния. Дуслар, минемчә андый исем белән менә стриптизер гына булып эшләргә ярый. Бары тик Мәйдан каналында өр-яңа тапшыру Мин юморист.